Hello my beautiful people welcome to Naija Daughter TV today I bring this our brother from Ix Simon Ekpa if I anyhow I pronounce am abeg no na take am for me Simon Ekpa I go like no na watch this thing I no understand wetin dey happen for East we dey cry and the same thing we still dey use our hand dey cause more I no understand let's watch before we talk put.

ask the south east people because anytime i come i no dey i no i no dey pamper things wey no dey right this thing wey this guy dey do for south east so make dem comot company even we eh, for niger delta here for we to come south east come do things now we no go like am if one person can control the full south east Make everybody shut down, artist go shut down, no leader dey talk, no like this to talk, how company wan take come there? You know people now wey dey dey into hunger now dey lost money because of this very guy. Now una dey there, una quiet, una do like say una no dey see wetin dey happen, una dey feel say una dey do Nigeria, the five states. Naim dis guy now dey condemn dey go so. Later on now in future no company dey gree dey contact una say oh Nigeria no like una eh like dis everything dey Lagos everything dey like dis. Dis are the things wey make company no dey come. Go see Delta state now go be like cemetery warri don go. I go dey read dis thing na the leaders I dey talk to whether na Onyeze and the chief and the king and everybody una go quiet but e never reach jamb una don jamb una don jump come outside oh dey wan pick jamb oh dey wan do. e never reach stupid thing oh dem wan do like but na somebody una own son dey scatter una own state una dey look up like person wey no dey see things dey scatter dey go because some of una wey be the politician and government dey pay una money nothing concern una but what about the poor people if company no come there a lot of problem go dey this one wey gun dey full everywhere so all una go run leave the state later una say na buhari buhari is art

My people I hope na see wetin I just show just now I go try silent some I go remove some wetin this our brother Rick talk this um mock news I sign am and um I infact I I I sign am because those things when those our brother for X dey do so dem no dey do am no to to government to hurt government dem dey hurt our mothers hurt our children hurt our sister i believe say that guy when they do give that bike man that bike man in fact e just finish everything end there and dem born am widow dey that community children dey wey dem dey struggle dem must come out in a day to sell before dem go eat dem go dey scatter their property Say all the neighbour say dey arrest Nnamdi Kanu make dey ar eh open am if na wan do all those thing una go government house no be individual no be poor Jesus the infact I no know wetin I wan talk I no know who I go talk to hurt I no know who I no talk to hurt but see those things watch watch those things my mind spoil infact I bleed this one no make sense just because of one person Just because of one, if you wan do protest, can't una do protest with peace? Why people go stay at home for, in fact, for one week? People go eat. People children go eat. Una no be abroad when, when government dey pay, whether you work, you no work, government go assist you. No be abroad una dey. And wetin mock news really talk say una dey destroy una own state by una say that is true. Now those poor people, now they collect una di, now they arrest una, they wan ask una. Na those poor people wey you dey scatter their property, na dem be government? Na dem be government? E get one boy wey dem just kpai for this eh France, I no dey too dey carry France news, I no dey carry am. One Arab guy wey dem kpai, you know wetin dem do? Na government thing na im dem deal with. Dem burn police station, dem burn our La Poste, that is bank, dem burn eh where we dey pack dirty, I wish I fit film am, maybe if I go ask am, I go go film am, dem burn things, no be E no no be private if na even private government go pay but Nigeria which government dey there wey you wan pay which government dey there wey you wan pay those people things wey dem dey burn dem even know whether dem dem ah government this thing eh dem say is good not no fight blindly if you fight blindly e get one girl this lady na east if you know im name I beg I I mistake to follow her when I e get one video wey I watch about her I love that girl, I love her vibe, the girl fair, she slim, she fair well well but if she dey talk yo dey think some points yo dey collect things to get your Biafra, to get your freedom no be fight, she still dey fight say dem must get their Biafra but wetin she dey talk no be for violence, let's do it peaceful, destroy people mama things, killing your own brother, killing your own sister. For wetin dem no know anything about just because you say dem should still sit at home when you say make dem sit at home I hope you give dem food to eat I hope you pay their school fees I hope that full week wey you say make dem sit at home so say you provide food for dem I hope you do am as you dey destroy people see small pikin dey cry una dey destroy mothers things. Una don see life before? Una don suffer before? If something come dey happen to una now, una wan dey do kpai kpai, dem go say winch, e just sleep o, something just happen, dem no know na wetin una use una hand take cut. Na market be government? Why can't you guys go una state, una state government house, una go dey do protest say make dem leave Nnamdi Kanu, if una really love am, Dem hold Nnamdi Kanu, una still dey beat una self, una still dey injure una self by destroying people property, by beating children wey dey go school, by beating okada man wey e suffer carry e okada to to to take go look for money for e family or to go look for something to feed his family. Na una say saw dey una leg, na una still dey add more injury upon dat una saw. It's time for east If you be one of dem instead double think sit down if you go get power to fit take stop this thing stop it let dem stop it if dem wan do protest make dem do protest peaceful make dem go government house if na government house dem put anything wey dem put dem no go pay me no be innocent people wey dey suffering come outside in a day make dem go look for daily bread to feed their children una dey scatter their property dey kpai people all the name of say una government no even dey that that place Uniform men no dey again. Things no come dey happen for East again. At least, government law no come dey, no come just dey again. Hmm. Wetin our brother read talk, make una be careful. E be like e get one of our brother, whether Obi Cubana abi I no know, Obi Chief Prince, I no know, one of dem. E get wetin e go dey build for East. This guy na East e complain, e dey Lagos. Many of una rich guy, rich brother, rich sister, dem dey Lagos. Dem dey Abuja. Dem dey there. Those thing wey una dey do so, una dey use am dey pursue, no be everybody dey like violent o, no be everybody dey like quarrel, no be everybody dey like hurt, no be say wetin dem, wetin una dey do, dem no like say make dem really get am, but dem no need am in violent, dem no need need am to destroy things, dem need am in peace. But as una dey do am now, una dey destroy, una dey pursue una own brother, sister wey suppose to invest put for dat land, una dey pursue investor, investor, una still dey pursue dem, make una by una self sit down double think, you dis my brother, weda Simon abi Simon remember say you dey abroad dat house wey you dey so dat woman things wey dem throway if dat woman get dat kind house she no even come outside go dey sell if you tell her make she stay in a year she go stay remember dat house wey you dey stay so many women wey dem destroy dia property dem no get dat kind house remember dat woman wey dem destroy dia property so money wey you get for account remember dem no get am as you announce am you suppose to alert every state five state wey you say make dem do sit at home you suppose to credit dem You suppose to credit dem It's time government to come out to go and pick you. Anybody wey come for me, I will come for you with that your comment. It's time for government to go pick this guy. Make they arrest and join that Nnamdi Kanu now. When they make you, they, they, they do anyhow. See small pikin they cry. See mothers now they destroy. Una say injury dey una leg. Una say they add more injury to fight mother, widow, widow go dey there. People when they don't get papa, get mama, when they, they by themselves they suffer, they dey there.

Can you do carry that kpaikpa wey those people carry? You send them but you dey beautiful house. Those people see one wey wear red um, um, rag dey shoot people children. E make sense to you? This one make sense? E really make sense? my people me i end up for here the thing pay me now make me para para like this e pay me reach my bone marrow now make me para if you wan get your freedom no be to dey kpai your own brother your own mother your own sister dey add more injury to them E no make sense stay at home for five days time of covid government no as e take solve e e citizen Nigeria time of government who know whether you dey exist who know whether you dey exist everybody dey hustle on e own mother dey hawk mother dey sell things dey hawk you see mother everyday put eh, eh, hawk something throw it for head una just dey go there dey sit at home you no do am kpakpakpakpa wetin be this Abeg if u like am no drop comment o no just drop comment if u say wetin i talk no make sense no just drop comment carry ur comment comot just because of Nnadi Kanu mother mother wey dey hustle with Nnadi Kanu wey get money get million who u suppose to fight for see ur mother dey struggle to no to make e children go school to make her children go school to make her children eat na go dey go dey destroy the property na government una dey destroy go government house If una get two head, make una go government and make una go scatter government. Na this one I get to talk, my people. I'll meet una in my next video. If you dey support those evil things when those people dey do, I pray make all those things happen to you because if a mother comot for inside house, na because she or he no get food. Mother wey get money for account and this guy wey just dey lament, dey talk for so for social media so, e get money, e get food. But those mothers, our brother, our sister, mother when dem dey struggle, say, hey, I no sure say dem go catch me. Before dem come, let me go. Ah, If you never test poverty and you sit down dey talk to people, may God locate that poverty to you so that if people dey talk, you shut up your mouth. That guy get money for account na im make e dey say sit at home I dey here, sit at home can he even stay in a in a week he no eat.